Çagyrdyňmy? Ýo-ýo, oglum. Oglum, men, men bir ýetişen oglum bar diýip guwanyp ýörün-ä. Ýetişdiň-ä, oglum. Paşdi geçdik ýa. Näme, soskidan aýrylaňa ýam üç ýyl boldy. Wagtyň geçäýşine ýa kaka. Köwşüň bagjygyny özüň daňýaň, dogry dälmi? A? Hawa. Wi-Fi-a özüň girýäň. Çykyp bilemok-a. A bir ýere gitjek diýseň özüň gidip bilýäň. Koneşne, ejeň ikimiz baryp alyp gaýdýas. Oglum, ine men Seni bir gözli-başly edip öýerjek bolýan, oglum. Bir maşgala gurdurjak bolýan. Men seň üçin ýürekde bir gowy görýän, bir gatnaşýan dostumyň gyzyny saňa gellik saýladym, oglum. Ene bol. Aý! Dur, bulaý, ejeň. Ene oglum. Wwyyy o beter-ä o. Ýogasyn-a o kim ol kim nirden tapdyň ony kaka? Oglum. Ýüz elli kilogrammyna seretsene o gaýyrsyny ýogasyn. Oglum. Beýle sülewraýda kaka gaýrat et. Oglum diňle bir zat düşün oglum. Sen şu gyza öýlenmeli oglum. Düşünýäňmi? Ýok ýok ýok kaka. Slyş mne pap. Meň öz söýgülim bar düşünýäňmi kaka. O meni söýýä, men ony söýýän. Go gaty gowja gyz, düşünýäňmi? Biziň maşgalamyza gerek şo gyz, bilýäňmi? Oglum, diňle bir zady. Söýgi diýlen zat ýok, oglum. Söýgi diýlen zat togsan altynjy ýylda gutardy. Seň öýlenen ýylyňmy? Oglum, diňle bir zady. Söýgi, söýgi başga zat, maşgala başga zat. Haçanda sen. maşgala saýlaýaň öýlenmek üçin. Şonda seni bir hormatlajak, synajak, hawa, diňlejek, seni eklejek adam öýlenmeli, düşünýäňmi oglum? Eklejek öň ýok-da, kaka. No, bize şu wagt şon ýaly ýerden gerek, düşünýäňmi? Ýok, ýok, ýok, pa, pa, sen dogry düşün, kaka. Sen.

Azat Dönmezow. Dönmezow Azat. Meň toýumda aýdýar. Azat Dönmezow seň toýunda aýdýar. Elimden tut. Eliňizden tutýar, ikisiňiz orta çykaryp, walis edýäňiz. Uçaly gülüm asmana. Ondan soň toýdan soň uçuň, gonuň. Göçüň, uje siziň öz işiňiz. Esasy zat, oglan sen şu gyza öýlenmeli. Düşünýäňmi? Aý ýok. Ýok, ýok, bolmaz, bolmaz. Azat bar, dört, dört sagat aýdymyny aýdar gider, ondan soň men ömür boýy ýaşaşmaly o bilen, düşünýäňmi? Ondaňam o uçmak aňyrda dursun, ýerindenem gozganyp bilenok kaka. Uçjak bolup böker, gaýtam ol ýere girip gider, uçup batyrlap zordan çykarmak bolar. Gerekkä kaka, gerekkä, meň öz söýgülim bar, bar. Men ony däliräp söýýän. Oglum, diňle meni. Eger sen şo gyzy däliräp söýmeseň, Ine, indi şu gyza öýlenseň oglum. Men saňa Mersedes Benz podark edýän oglum. Mers! Wew! Wew! Öz adyma! Alty aýda wernast. Aý, az eje ýaşaşsaňyz uzaldybereris owujygym. Kaka. Men ony däliräp söýmän bes ederin, ýöne men o barada pikir ederin, düşünýäňmi, kaka? Oglum, sen şo gyz barada wapşe pikir etmäňem goýsaň, men saňa aşyryňky ýaly, elitny jaý sowgat edýän, oglum. Elitkada ýaşarsyň. Aşyryňky ýaly jaý. Ýo, dur, dur, dur, kim barada gidip duraý şu wagt? Hä? Diýmek, sen razy-da? Hawa. Razymy, ožugym? Hawa, näme? Num,

Aşyr, meňle. Awaý, gepleşim şo. Emma öňki bile Azat Orazow gelmeli toýa. Azat dönmez, stili geýinsin. Awaý, şo. O gapyňda nime bardyr? Gaýrat et, şoňa bir dwitel tap-da, şo Mersedes, segsen ikinji ýylyň Mersedesi. Şonuň bir işleri ýaly et. Onnoňam Aşgabatda tanyş myhman ýeriň barmy? Şolarda gaýrat et, bir aý ýaly jaýyny boşat diý. Şolarda bolsunlar. Oglan razy. He, ýene bir zat. Şo gaýrat et, gyza-da birazajyk horlandy. Bolmanda bir ýüz elli kila bir gelsin. Bolýa, gepleş. Bagtly bol oglum.